Sayğılı qudalar, sayğılı misafirler, sayğılı eñ ürmetli qartanalar, bu toy duvasına cümleñiz hoş keldiñiz. Sağ ol.
Toy sofraları, bereket sofraları epsiñizin üyiñizge nasip etsin. Amin, Rabbım. Biz Alladan soraymız, evlât. Birev qız soray, birev oğlan soray. Alla bizge şunday qız bergen, Alla sizge şunday oğlan bergen. Allanıñ emrimen, insannıñ razılıgıman bu ekki yaşnı bir-birine qoşmaq içün, ekevsini bir qoranda qurmaq içün bu yerge toplanıştıq.
Sebepçi, Dilâver bey, Lirane hanım, siziñki anası-babası. Baqıp, östürip, bizge şunday oğlan, şunday qız bergenleri içün ana-babaları sağ olsun, ömürleri uzaq bolsun, Alla razı bolsun.
Allanıñ emrimen üyde bereket bolsa, o üyde qısmet bar. O üyde qısmet bolsa, o üyde mabetlik bar. O üyde mabetlik bolsa, o üyde episi şey doğru yolğa kete. Şonıñ içün, eki yaş qısmetli, bereketli, quvançlı, tatlı yaşamaq içün, bir yerde, aşlığı, bir yerde, şekeri. Evvel bereket, qısmet bolsa, savlıq bar. Savlıq bolsa, cavlıqlar kerek. Şonıñ içün bu qısmeti, şeker, aşlı. Qısmetimen tüşsün.
Qısmetimen tüşsün, tüşken yerinde.
Sayğılı tuvğanlarım, sayğılı qudalar, epsimiziñ analar, babalar, sağ soyu bar, merhum bolğan soyu bar. Öliniñ ruhu şad olsa, tiriler er daim şaddır. Şonıñ içün şu bu yerden, o yerden ötken ölüleriñ ruhu içün bu yerde qadım, aqçısı ve qadım, Allah qabul etsin. E, barğan yeriñizge barıp bunı kimge bolsa da oqutarsız.
Endi eki yaş, baxıtlı mabet yaşamaq içün Evvela savlıq kerek. Savlıqqa cavlıq urba kerek. Şonıñ içün o urba, evelden aytqanlar, e, şiy, ömrü qısqa. Yoq, şiyiñ de vaqtında, yerinde körsetseñ, kiysetseñ, o yer-yerinde kerek. Şonıñ içün Allanıñ emrimen, birinci biz müsülmannıñ adeti temizliktir. Temiz bolsaq, er daim episi yolumız açıqtır. Kiyevimiz qoqulı, cuvunıp, temiz bolıp, sürtünip çıqqan episi türlü-türlü polatensalar, yani sülgüçleri dep aytamız, kiyevde kiyevniñ sülgüçleri. Endi kiyevniñ ayağı taqatlı bolsa, işi de taqatlı bolır. Kiygen ayaqqabı kojannıy bolsa, ayağı da terlemez. Şonıñ içün kiyevimiz taqatlı, küçlü, qısmetli bolsun içün kiyevim ayaqqabı. Kiyevimiz mına qısmet etse, bir afta vaqıtları qaldı, kiyev olıp, biyaz rubaşka kiyip, qara kostümın kiyip, Er kezni özüne qaratqanda, Vay, dülber kiyev, dülber kelin, dep aytmaq içün biyaz kiyeviñ rubaçkası, galstuk.
Ah, niyetmen Alla qısmet etsin, Amin. Biyazğa qara yaraşır, qarağa biyaz yaraşır. Şo biyaz rubaçkaman kiyecek qara ştanı biyaz nastiyemem. Men bir nişanda ettim, sayğılı apaylar, sayğılı kelinçekler, sayğılı qızlar, aqaylarıñızğa er daim biyaz naski kiys etiñiz. Toyğa barğanda, toy merasimıga barğanda ayağında biyaz nas kiyibiz. Dost ayaqqa qarar, duşman başqa qarar. Şoñ içün biyaz nas kiyi, qara iştanı, qara ruh. Biyaz. Üstünde tozısın.
Amin. Amin, ya Rab.
Bu da, mına, Qırımda yaz azça kele, qış bayağı köpçe kele. Şu biyaz rubaşka mañ kiygen jemperçe bu. Maşallah, Dilber olıp kiygen. Özü Dilber kiyev eken, taziyade Dilber olacaq. Mına, bu da. Sağlam tanda sağ aqıl, deyler. Erten turıp azğana sportman şuğullansa, qartlar namazman, yaşlar sportman. Çoq sportman şuğullanğanda kiyecek kostümı, nas kiyemi.
Maşallah, maşallah.

Toy rubaşkası toy künü kiyilir. Toylarğa kiy. A toysız işke de baracaqşıq, o künü kiyecek rubaşkası, yavlığı, yavlığımı. Özüne qısmet etsin. Maşallah.
Onı bar dek bizde kiyecek. Mınavnı bahtlı künlerde, yani tuvulğan künlerde, Bayram merasiminde, Oraza bayramında, Qurban bayramlarında kiyecek ve başqaları içinde qısmet etsin naskilerimi.
Bek yaşa.
Biz içün er daim vaqıt kerek. Milletimiz içün vaqıt yetişmey. No, aqıllı, fikirli insanğa yete. Şu vaqıtnı esaplı etmek içün qoluna taqıp yürecek saat. Maşallah, maşallah. Bu da parfümı. Sayğılı tuvğanlarım, cümleñiz qoqulı aqaylarıñıznı, qoqulı oğullarıñıznı, qoqulı apaylarnı, qızlarnı sevemiz. Cuvunıp çıqqan soñ ketyatqanda, Vay, canım, qoqulışıyıñ captıñmı? Degendi mına qoqulışıñnı. Parfümeriya deymiz qoqulışıñnı.
Maşşalla.
Endi ğurba bar yerde aşamaq-içmek. Birinci aşamaq-içmek özü. Aşamaq içmekte kiyinip-quşanıp oturıp aşasaq, aşağanımız cuğar. Şonıñ içün şo konfetti tatlı bolsunlar, konfetti bereketli bolsunlar, konfetti er daim ömürleri tatlı keçsin, bir yastıqta er daim tatlı mabet yaşamaq içün bu konfetti. Amin. Evel ezelde kurabiyelerni eñ az kişiler pişir edi. Toplennıy yağnı ala edi, qartanaylar pişir edi. Bizler bilmey edik, bilmegenimni bilmedim dep aytaman, şimdi de pişirmeymen doğrusı. A, şimdi Allama şükür, yaşlar da pişire, qartlar da pişire. Evel ezelden paqlava, kurabiye adet bolğan i bolacaq. Qısmet etse kelin bolıp tüşip, mına şunı barğanıñız içün anası, babası sizler qavemen içecek pırav. Kelin mezesi hayırlı bolsun, bereketli bolsun.
Paqlava, mına, kelinimizniñ qartanası, meñ yengem bola, dayım apaye bola. O kelin bolıp tüşkende men on eki yaşlı qız edim. Seksen cayım paqlava pişirgendim. Mana Erkem qızınıñ anası pişire, anam rahmetli cay eydi. Şimdi Allama şükürler olsun, pişirip de oturmaymız. Milletimiz sağ bolsun, bar bolsun, episi yoqnı paqlavada da, qurabiyege de oturdı. Mine, aşalacaq paqlavası. Adet bolğan, bolacaq, qısmet etse. Er daim ola şunday yaram. Keriç yarımadasınıñ toy pahlavaları. Pahlavaları.
Allama şükürler olsun, adetimiz qavemen, çayman başlanğan birinci qave. Tatarıñ birinci narkotigi qave dep aytaman. Bu yerde qave, çayı, Şekerim, episi tatlı şeyler. Qısmet etse, sağ bolsa, barsa özü pişirip. Bereketlerine bereket qoşulsın. Tatlı coyulmasın sofralarından Rabbim. Az da bolsa köpçe körüñiz, şiy ömrü qısqadır, lâkin yerinde kerek. Epsiñiz azına-köbüne razı oluñız,

Vetanıñ saibi bolsunlar, ya Rabbim Allam, padişağa nisap bersin, milletimizge yaşayış bersin, bir yastıqta yüz yıllap yaşamaq nasip etsin.